Shona tur, bonochi, bonochi, bonochi. Manera ma primintí, ayera m'a anunsiá ku awenochi nos tin un pika pika speshal. Dikon? Pasobra nos tin dos artista di nos hendenan ku ta bait'ei awenochi den Pika Pika Talk Show. Mi no ta tende e E hende nan aki largu pasobra no ta nada mas y nada menos cu ta Ramson Rafael Lam, yo conoci como Muis, tur hende sa Muis, pero esaki ta un muis sin rabu, aha, anto nos tin Vernon Katlein, awor mi sa ta cua di nan dos ta mas bieu pa mi subi bin cu nan ariba, ma en ieder geval laga nos Bon cumisá. Eh, Vernon, welkom, welkom. Kom ta kom ta. Tanto um, nice konta bonochi bonochi long time. Long time, long time. Long time, pero mi tata sa Seguramente. Mi sa cu bo ta bezig, dus no, no, no, no stay, no stay, no stay, que men tu nene ta druk bezig. Anto ta p'esey, ehm, ya, a trobe nos hende muhé nan, no? Nos hende muhé nan, un, un damita a benader mi bisando mi, Ezouzey, Vernon a kaya foki. Eerlijkheid. a to bisando mi ku Vernon ta bezig ku algu ato e ku Vernon a gana un premio ato mi di minsa nada ta kin saki kon por ta ato rei m'a wordo puni op de hoogte i ya sinta peshon ei danki danki. Danki p'e cu bosnan tin oportunidad aki den Pika Pika pasobra si no lo minte ta sa net net nada. Ma Fernand, ya cu bo tempo ta corticu pasobra sho nan a yu Fernand ta dushi dushi den nos sola ya, ta tuma poco vitamina D drie, cu dei minsa cuantu mas cuantu si wowo. Dus ta yen kosiña bou, bo mes sa ke men Fernand konta nos. Konta, konta tur hende, konta Rita. Nice, ki tin? Ai no stay au. Stay. Ke tin? Great, great. No, no, bon ya. Awor kimi ta na Kòrsou toevallig. Um, um, pa algun kos, pero prome ku tur kos awe nos tei, inderdat. Shout out pa hende ku a manda mensahe ei, sa bon bon ke ta, dushi dushi sinei. Um, Kidou, kidou, sí, sombra, bo tin ku trate lief, so si non tin ko. Semper, semper, nos lief hende nan, okay, pena no. lief ku nos, bo, ne? Ta, eso. Ese ejemplo ta bai bon. Bon, ya, si, mi, mi ta, no sa, ma gana, ma recibi un premio, gana, ora bisa gana ta mane pa participa na algo, pero mi no a participa na niun competencia of algo, ta, ta un oeuvre prijs e yama, a yama De Giske Strijbers Podium Prijs. Anto básikamente nan tin de laatste tres, de laatste kuater aña nan ta beis ta vòlt mi karièr, anto e e e pasonan ku mi a bin ta hasi ku mi pro produkshonnan, kual ta munchi produkshonnan ku mi tabata kuné einan. E promé produkshonnan di Voices from Letters, ku mi tabata tei ku Laurindo, sí, kin sa, Anto e medo e medo sma tra dos masa, anto esun di tres aki ta esun di tres ku nan wak onder andere. Ja. Anto einanan tabata boso bisa doorslaggevend, tabata esun ku a puta nan tuma desishon pa pa pa otorga ami e prijs. Anto esei tabata esei ta ta e obra Voices from Letters Kimina Cu ta un kiminal. Nos tur conoce e palabra kiminal. Si. Eso, eso. Anto esey ta e obra di Tambu cu hunto cu Muis toevallig nos ta traha e ley. Toevallig? Nada toevallig. Ami cu Muis ta traha e obra. Muis ta coreografo. Huntu tambe nos ta bai, nos a biaha huntu tambe bai den na Guadeloupe. Sí. Nos a hasi um, investigashon rond, ke men onder andere nos ta bin kaba ku nos karga di, di konosementu di Kòrsou, di e tambu di Kòrsou. E ta bai over di tambu, mester bisa asei promé. Ta bai over di, over di, over di tambu, anto kon bo ta hasi trese tambu na un forma artístiko riba, riba podium? Anto nos ta haci, nos ta bini cu nos conocementu, nos knowledge ban bisa di Corsou, loke nos tin años, hopi aña paso a caba mi cu Mei sa traha huntu pa Casa di Cultura, nos a traha un obra, anto oki nos bai huntu, ami cu Nei Guadalupe nos sigui bai investiga mas di e formanan di tambo cu ta existi den Caribe pa asina leg e contactonan, e verbandnan tussen e diferente tambonan. Anto e djena anto den ki obra, nos a traha e obra Voices from Letters Kimina. Anto, si, esei ta un dje obranan ku a gana e premio, sigur. Ok, ok, pero um, em, kiko, kiko tabata e, e, e eh, doelwit, like a mi a mesina, ku a pone ku Bo a kualifiká pa e premio ei? Sí, básikamente atrobe bo no ta partisipá na nada, mi no tabata sa mes, mi no ta ni konosé e premio. Anto no ni konosé e premio. Anto pero blijkbaar nan ta undercover. Wèl, e e kosanan bin ta vòlg mi gewoon. Mi ta kere dor di mira ki mi ta bezig kuné, anto mi ta mira komo ta move. E ta e ta en todo caso sí pa pa Artistanan ku ta hasi algu spesial òf algu ku ta tòg un tiki ekstraordinario anto ku ta hopi bia ta ami artistanan ku ta independiente, kual kual ami tambe ta, anto nan ta vòlg bo bo trabou. Anto djei nan nan a bini undercover e voorstelling. Te na na konta mi kon kon entera e proseso bai pasobra e komishon ta un komishon ku ta kada tres aña nan ta kambia komishon enton nan ta traha un un long list binti sinku hende for dje binti sinku hende nan nan ta pensa nan ta deliberá so ta un grupo mi kere si sinku hende nan ta deliberá nan ta sera ey nan ta hacia dje sinku despues dje sinku nan ta hasiele sinku anto maka yori den e lista di sinku nan ai anto dje nan nan nan ta bai komo komishon bai volg bai wak e e trabou ku bo ta hasi anto Ya, asina e mama gana. Nan mester bisa, nan a bin undercover, pero nan tabata sinta palu, palu, mei, mei, anto nan di, oh-oh. Uh, mami spera nan, nan, nan, veur no bay punto ta ke hende blanco na ki si taba, so. nan, nan, nan, ya. E, bovala, nan bin wak e show na, na Bijlmer Park Theater. To Bijlmer tog ta hende Surinambo, tin yu Kòrsou, afrikano, ke men ke men e pueblo tabata tog mas pueblo ku nos nos hendenan. Anto nan so tabata un par di hulandesnan, onder andere, tabatin mas si. Anto pero mi tabata sa, nos yun tabata sa, ta despues mi a mintende nan wak e obra ei. Ya, pero mi ke men di kon ku bai bin, e ta un un premio asina, ta un gasolin pa bo sigui, pasobra ya bo ta gud bezig, laga mi bisa asina, tog? Si, mi ta kere e ta un sorto di di bevestiging, e ta e ta un rekonosementu hopi importante, hopi interesante. Korekto, korekto. Anto, anto, nos nos ta nos sa aki nos ta para p'e Nos tur komo artista ku ta trahando mei esaki ta pará p'e. Nos ta traha hopi duru, anto nos no ta pensando riba niun premio. E premio pa nos ta pa nos por realisá nos nos soñonan, pa nos por konsientisá nos hendenan pa nos por hiba nos kultura. Mi ta papia, en todo kaso, pa mi mes, mi kier sinti ku pa mei tambe e lo ku añadi mas pa nos por konsientisá anto representá konsientisá nos pueblo anto representá nos herensha, nos Kòrsou na un nivel haltu. Sí, e konosementu di nos kultura. Sí, sí. Te por komprondé nos hendenan, nos kultura mas mihó. Paso sin konosementu, ya, kiko bo ta bai rekonosé? Unti nada bo a por rekonosé. Sí, bo ta bai rekonosé. Sí, sigur. Bo komprondé? Pero, ya, daki den shon ayá, El a bisa mi, el a fluister mi cu bosan ta bezig cu un obra atrobe, basha bao pa mi. Nos ta bai, nos ta bai presenta, sowiso Kimi na mes, nos ta bai presenta el den seis, seis di, di december. Na Schuur, na Haarlem, ta un teater chikitu, pero bunita, masha bunita mes na Haarlem. Anto si esta e pa, Ei. anto maneer bo ta mira, ta henter un weekend te ta, anto e lo tin un otro um, um, voorstelling tambe over di arte ku yama Tula Verse. Anto si ta un obra di arte ku nos ta traha over di e historia di Tula. Anto esei no el a estrená dia djisiete di ougustus aña aki na Den Haag. Anto nos ta hasi e de laster presentashon p'e aña aki. Otro aña lo tin un tur tambe ku nos ta bai hasi, pero hopi p'e aña aki ta ser ku e de laster presentashon ku mi ta henter un weekend na de schuur na Haarlem. Mi por tur e hendenan na Haarlem, Leiden, e hendenan tambe na Amsterdam. Nan por bin wak e dos shownan ei. Pero, tambe dia ocho, tambe nos ta ku Kimi na, pero esei ta parti di henter un otro, esei ta na Rotterdam. P'esei, Muis por konta tur kos over di e dia ei, pasobra nos ta para na un dia spesial. P'esei ta e Caribbean Day

Mi Sí, wowo tin un saye ka, pechi. ta bon, ta bon, bera, mi tin ku kora, mi tin ku kora pa pa pa menshoná esei. Tin un un family discount pa en todo caso dia seis ku dia shete. Anto esei, anto e code ta sablika, esei ta pa wak òf Voices from Letters Kimina òf Tula Verse. So si bo hinka e code sablika, sablika tabata un di e e e e heroenan femenino ku a bringa den e e guera di ku Tula a leid kontra di e e e koloniale macht mane bo bisa kontra e Hulanda kontra di e e shonnan pa libertat. Nto esei nos ta pensa nos un bon kouda tambe pa pa usa kinan bo ta hinka sablica am tur e bo paña un corten chikito ena nan pa tur e fam the special fam discount. Si si si mester por mester por toch mester por awor mais abo ta na palabra

Sè, sè, sè. No, um, uh, bonochi eigenlijk, uh, i, i bon tarde, na sunan ku tawak na un otro uh, uh, tijdlijn. Um, um, ja, eigenlijk, uh, thanks uh, Rita kuba kuba invite nos uh, pa Di forma corazón. parte di e programa to share eigenlijk uh, uh, kosnan hopi belangrijk pa e nos community. Um, y tene nan na altura tambe loke cu nos ta bezig cune como, como e volgende generatie. Um, Ja, es esaki ku kier agrega ku esaki ta un parti tambe pa nos sigui karga nos dushi isla Kòrsou. Sí, sí, sí. Anto, um, manera mm, Vernon a bisa cabo ami cu Vernon nos a forma parti di un obra teatral

nos expresion cultural anto den e parti ey nos a develop nos mes cada quien riba riba nan tereno anto nos a topa otro un par di aña pasa den un voorstelling alida dors prome bia despues hopi aña nos a traha hunto asina e conversacionnan a a a a cuminsa anto Grapig ta ta ku e dia di final di e voorstelling Kimina nos a finalis'é den e mesun teater kaminda nos a finalisá e otronan tur ku nos a topa otro. Dus, si, e dia nos a bisa ku nos a traha huntu anto nos a siña nos bai hasi un journey na Guadalupe. E tabata hopi interesante anto. Den nos kombersashonnan nos tabata papia hopi di kon nos por um duna nos hendenan um e konosementu ku e e tulsnan ku nos tin kultural nos por kambia nan den un verdin modèl den un manera ku ta mira nos por krea entrada pa nos mes wak hopi kosnan um fisiko sègmar oko bo por tene telefòn ku tur e kosnan ei E hende por bisa bo, Seco i tin warda paga zoveel p'e. Algu cu abo cu ta di bo, cu ta di bo ziel cu bo lanta for di dje y wen bo bo ta warda riba esey cual ta bo mes. Dus na momento cu nos concientisa nos hendenan cu ta esey ta e parti mas belangrijk di nos ku nos forsa ta sinta einan. Anto vanuit esei pensa maneranan tambe kaminda nos por krese e community economicamente dor di onze culturele arte. Dus den esei ta eigenlik mi ta bisa bo den kòrtiku tur e lianan di nos konversacionnan sègma anto. Nos ta bay sta creando gewoon un un plataforma pa nos por pa nos por crece um artisticamente den teater, den film, den manera di expresa muziek, nos cultura, canto, baile, dus um manera di di di di um um haci comedia etcetera. Dia ocho, biniendo na dia ocho di december, esaki ta eigenlijk kono pa ku ocho di december, ocho di december pa prome bia lo ta bai wòrdu un hende ta bai organisa un Caribbean Theater Festival. Ok, laga nos pone e poster, mi ta kere ta esaki, yes! Sí, e Caribbean Theater Festival ta multidisciplinair um, Theat Festival. Nos cultura ta bini di um, nos con nos ta forma, nos ta, nos ta toca, nos ta canta, nos ta baila, nos ta, nos ta hace todo tipo di, di disciplina. Dus a mi ta mira nos kern en con nos ta como expresión cultural, nos ta multidisciplinar. Anto um, esa que lo ta baita un plataforma di teater, pa nos hendenan ku ta representá nos hendenan kemen ku lo ta di Karibe pa hende pa Karibe anto ku fanai esaki nos por share ku e pueblo en plats ku ta nos ta kuri tras di teaternan tras di organisashonnan pa nos bai para riba nan podia awaki Zeg ma con nos por haci pensa otro, con nos por um crea nos mes community, nos mes infrastructura, cu men ja es eigenlijk es esey dia ocho lo ta bay ta um lo ta cinco ai bestaan tambe di Passion and Skills um esey mi organisacion cu ta para pa. foral e parti ondernemerschap eigenaarschap cu bo vanuit bo culturele ui tin dus ya esey durante e dia lo ta bay tin un programa gratis cu workshop di tamboo workshop di caribbean latin. Kids Corner, No ta bai tin informashon di kultur partisipashi ku ta duna fondo riba talento ontwikkeling no talento ontwikkeling plus edukashi. Dus bo por haña in informashon over di supsidi ku bo por haña pa bo mes ontwikkel bo mes riba e parti artistiko i kultural òf den kiko ku bo ke ontwikkel bo mes riba dje. Bo por haña informashon aserka nan. No ta bai tin stands nan ondernemers lo hende lo por bende cu e come tambe dus tin tin diferente um um um cos di haci durante dia anto anochi e programa ta cuminsa cu un Q en A caminda Riendy Holder ta bay um entrevista y Juni lo ta bay entrevista um diferente hende diferente artista cu nan experiencia den den mundo artistico y geleidelijk nos ta bay pa e voorstelling di Vernon Chatelain Kimina um caminda nos ta bay mustra e research di uh Tambu y na final nos tin para dal e comedy show Papiamento TV Nixon Joseph ta un di beleider riba e party ey. Anto anochi nos ta finalise cu un after party di dies pa djesun pa nos celebra eigenlek e prome bia cu nos community lo ta bay tin algo asina. Un ora so after party bo por kere bo por kere e cosa. Formalidad. Seba formalidad no. Formalidad no esa, no sa sigui hon. No pero si si si. Nos hembenan ta costima un fiesta. Sea pero e verdad pero e e cos e ta mas pa pa den den teater bon pa bai den mucho lata ta tin. Pero Permit- o- o- e, e, e pensamento ta pa otro año nos bai un tiki mas uitgebreid, pero lago nos pasa e año ki promé. pa, pero pero es es es aquí lo te bai ta algo hopi bon pa nos community camina nos tin um podianan ku te representa nos mes. So kon ku nos po share diferente kos vanuit nos kulturele kerk. Ya. Aginananan, Mari mi dushi, Bonta, Bonochi, Bonochi Rita, Ramses i Vernon. Mi kier sa ku Ramses konosé mi. Mi kier sa. Bis'é mi ta di Boneiru. Aloha, Mari. Marie, Marie. Marie Marie. Sapir. Mar Marie. Marie, mi no, mi no por mira bo portret hopi duidelijk hoor aquí, pero si bo te bisa ku bo, mi conoce bo, mi te kere bo. Wel sí, ke men na no, eh, a wel laga nos eh, ban wak, em, nee wak tin esaki

lo ta bai t'e Sig Michael lo ta bai t'e diferente di e tiktok figuronan como ta bisa artistanan di di di social media lo ta bai t'e enan tambe den e e como ta bisa e parti djanochi entonces dicen mi ta djis invita tur hende pa bin forma parti di e dia aki cu ta special eigenlijk pa nos creando un plataforma cu ta sostene nos mes tse bosan ta welcome Kòrbou durante dia ta gratis. E parti e parti di di di cu e after party ta bay largo no senter problem no ta bay mucho largo no senter problem pasobra ta inter dia bo por haci algo no. Si ta inter dia bo por haci algo. Por ey dos ora e cos ta cuminsa caba tin diferente stand pa come tambe ma en todo caso tin cuminda crioyo esey ta bon, bo tin diferente actividad, bo tin workshop, e workshop y tambo ta mi kier sa prome nos ta bay tin dos, e prome ta uitverkocht caba, kier men uitverkocht kier men ta reservacion ta full caba, anto e ta un dia balansa dushi kier bo ta bin bo ta haya cultura, tambo, kimina, theater, bo por baila, bo por canta, Anto despues bo ta sigui aansluiten bo ta bai hari un poco gosa su paradal. Sí, anto bo ta finalisé cu un yanga, bo ta yanga bai pafó. Ki me bo ta enseña baila tambo anto. Tambe, bo ta yanga bai pafó asiki. Pero e workshop di tambo ta worde duna dor di ken? E workshop ta bai wòrdu duná dor di dos hende, dos di e integrantenan di Grupo Kimina, anto tambe ku ta parti dje obra. Anto un di nan ta Ledrek Solognier, ku ta un tambulero arubiano. E ta e ta un dje studiantenan di un dje tambulero, un dje grandinan, e bieunan bo por bisa di tambu di mas grandi di Aruba. So Aruba tambe tin su tambu. Anto e ta hopi meskos ku nos pero e tin su mes kosnan. Ablip? E no ta mesun kos ku esun di Kòrsou, E tòg? tin hopi similaridad ku esun di Kòrsou. Esei ta Ledrek Solonier. Bia pasá mes el a bai duna masterclass na na Aruba. Doshen hende bin wak su workshop na Aruba. Ke men ta hopi, e sa hopi. Anto e ta parti di di e obra Anto tambe un ku no ta no ta deskonosí kantante pero tambe tambulero for chikitu anto el a drenta den kantu de laster par di añanan so e ta bezi ta kibra kaya el a kabe di saka su album tambe nobo Sherry Bernadina. Sherry Bernadina No, e ta conosí na mi. Bo ta paga, no, bo ta bay conoce el. Nan conoce, e ta hopi conoci den den e mundo di tambu, e ta e tin un par di tambu cu el a saca cu tambe a bay a bay mi kier sa ta cu a mele pa e palu subi dora na e palu, Ah, boso tin dora hopi e palu. paviamento, wak bon, wak bon. Si wape palu ta adorna. Agora esta esta boi ta bota aqui para cá ya año pasado ni que so turbano tambe di carnaval to kele. Entonces Ok. sa so algo nobo anto elo ta dunando tambe parti canto anto ku ku anto anto ledrek elo ta duna parti di tocamento anto sini nan dos ta bai ta bai tin e e workshop. Oké, oké. Sí. Dus, eh, um, ja, muis, bo comisá a risi, paso mi que men di wak, papiamento, no? Te sei mi te gusta nos dushi idioma papiamento, paso bo bo bai tur dirección cune. A ver, te Pero sei mi te te traje pare, no? Sí, hunga cu palabra, bo bo Sí. hunga cu palabra, te sei bon por cu holandés. This ain't the course. Esa laf, esa laf. Berdad. E Hulandes ta stijf. E papiamento Stijf. Berdad, berdad. stijf. Bo bo prende Bon comer versi- pijp. bon versieren. Si, si, si. Bo bo prende. En tin e swing, en tin e swing. Sigur, sigur. Sigur, sigur. En- Pero, uh, um, na mi, na mi wak, paso ma mira un cosa riba e flyer, anto mi di, mi tin di puntra, E live muziek ta wordo duna door di ken? E live muziek di e ocho di december ta wordo duna door di ken? Esey esey esey ta e parti di Q and A, esey ta eigenlijk un parti ya abri, dus en en di zin esey ta e e ta e momento, ta un un bisa un jam moment lei ta bai ta. Dus esey no ta.

Ku e perkushon en kombinashon ku e muzik krea e ritmo. Sigur. Un pregunta. Eso. A, mira aki, Marianela Dijkhof, Groetjes Ramses, Dimi i Dani. Feliz adochi. Ei, ta mi famia nan ta, ta mi famia. Ta sa ku be konosé nan. Ta mi famia yu. Era si. Ei, mi tin ku wak bo, mi tin ku wak mi yaya. Dikon? No, pasobra mi ke men di bo ta kana den mi anchi, anto mi sa ta ken ta kana den mi anchi. Sè, sè, mi, mi, mi sa bo redu pesei. Ate, ate bo a kuminsá gaga, mi a maestra. Sin gaga si, sin gaga si, rumannan. Bo a kompra te, Maria Nela mi dushi, mua. Oba, no, yu ke men, ok, anto Maria Nela su yunan ta balia master. Si, Laga nan bini, nan ta na Hulanda, nan ta laga laga nan bini dia seis ku dia ocho. Pasobra e nana nan ta bai wak tambe. Ora, si nos papia di kimi na e voorstelling, einan mais, ami, ei, nos tin video no, nos ta ban post un par di video tambe, wèn personan ku skirbi ku tin nos, volg ami ku mais, meisje, mais, dan ami ta mais only no.

Sí, anto la la la la ke nan bin tin henter un dia seg ma pa um, esei anto kada kada luga kaminda nos presenta so despues di e presentashon di kimina nos te nos ta kombersa tambe dus en di seng anto tur um uh voorstelling seg ma e ta otro tur obra e ta otro dus Ya. kada kimina tambe ta tin su tin su unike um uh, beleven. Dus um, Mi awor, si bo awor bini un... Sí. Kom? Papia, sí, no, no, bisa mi numa. Sí. No, als, als en uh, uh, check uh, na una kiminata foral den bo buurt, uh, ha, si bo ta den buurt di Haarlem of uh, si bo ta buurt di, di Rotterdam, waar kiko ta kaibo mas, uh, mas dichterbij, mas, mas cerca, dan bo Sí. ta bai. Bo ta bin bin wak kiko nos tin pa bo. Nos ta bin duna bo sabor, pa asina nos por del sabor i keda ku sabor. Eso, sigur sigur no. Bay ajeiti, bay biba bo spiritu. Sigur sigur. Pero awor, pa nos hendenan no un bia mas pasobra mi ta kere hopi di nos hendenan no sa kiko e palabra kiminá kemen. Ei. Kiminá, kiminá básikamente kiminá ta pará pa e zonido di e chapi. Ora e chapi sera, anto si bo keda bisa kiminá trae otro, bisa e Rita, bisa kiminá trae otro bo ta wak keda bai.

Di Sí. un dje idiomanan congoles mi por bisa bo ki ta cua. Ah, mi tin cu laga mi antenanan tra. Pero no, um, un dje idiomanan congoles ki mi na tuvalo ma find out despues cu ma pensa e, esei como e nombre dje e, e obra di teatro ki mi na um, e ta un forma di baile y movicion riba ritmo.

Bo ta haña bo mes tin ku move, entos hasta si ke men ta sanger mes bo no tin den bo kurpo si e kuenta laga bo move. Si bo keda sintá, bo komprendé? Pero awo kosi masha importante, kuantu pa karchi? Bo sa mi mes no sa, mi tin ku bai chèk. Ai no, ai no. E ta karu si no pasobra pasobra bo ta hasta haña un Family des kant, i men family tur hende oki kinanan ku ta bai skuchanan ta family. En todo kaso na na na Haarlem. Ami mi kier sa e kashinan ta djesei sinkuenta, pero mi kier sa ku e family des kant bo ta haña tambe un un des kant oki, mi sa femi kabes. Anto pa pa Caribbean day bo ta bin gratis inter e Caribbean day, anto kimina anto ku paradal ta bo ta bo tin ku paga no. Sí, sí. Kim, eh, Kimina según mi da 250, anto para Dalta 30, riba di 30. Según mi 37 también, según mi. Dus, um, subi riba site di uh, Theater Zuidplein of uh, Passion and Skills. Tin informatie riba sei, tin mira klik riba mi website di Passion and Skills. Bota klik, bota ba riba e pagina di Zuidplein Theater. Dus pa Cari pa pa Caribbean Day inderdaad meneer Fernand a bisa durante e dia ta gratis, e Kids Corner ta gratis, caminda pa tuma e informacion ta gratis, e Q&A ta gratis,

Mi ta di shete ta kimina anto despues di seta para dal aha ocho ora ta para dal anto nan ta haci schuur tambe cu aminda bo tin kimina anto tur la verse siguiente dia nan haci schuur nan tur dos ta cuminsa ocho ora si okay anto tambe mesun como tig'e website nan passion and skills pa pa dia pa dia Caribbean day anto vernonshatline punto com Ena nan bo taña tur informashon tambe, anto bo tin informashon di de schuur di dia seis ku shete, pero tambe di dia ocho di Caribbean Day etsetera. Tur e informashon ta butá riba tur e wèpsaitnan ku men bon por fay'é. Sí. Awor, muchanan, ki preis Of muchanan bou diesdos aña of dies aña ta gratis con e cohete bay. Di di di Caribbean Day of di um. Si, di dia ocho di december. Di ocho di december tur loke cu ta pa mucha si. um, ta gratis. Dus esey ta parti uh, durante dia. E parti di e um, no no ta mak kay, tur hende ta welcome. Dus Ok. eh, ah, paso tin un, un seccion di mucha, anto tin e seccion di workshop, anto cu informacion. eh, dus en, en di zin esey ta gratis. Dus e parti ey, e Q&A tambe ta gratis. Pero t- ora cu bo ke forma parti di e, um, e obranan, esey ta ah, e, e, e prijs cu bo ta. Awo, e, e, e, um,

uh, di Zuidplein en anto dor ku mi ta hasi esaki den samenwerking ku Zuidplein Theater nan tambe tin ku hasi algu pa e buurt Ibana nan anto asina um, e much e muchanan e invulling zeg ma ami mes no ta na altura kiko nan tin uh, Kiko nan ta bay haci milagro? Sí. Sí, pero um, di, uh, cada bianan tin diferente cos. Tin bianan tin um, uh, spons pa e muchanan uh, um, bule riba dje, nan tin wegi bala, of nan ta haci ejercicio cu nan, of nan ta pinta cu nan. Dus, ta diferente, diferente cos. Um, Actividad tin. sí, sí, sí, sí. Ok, ok. Aki nan Vernon a kaya afó. Ya, dus laat mi pone e flyer un bia mas. A tele aki. Master. Ramses, mi ke duna bo e oportunidad pa e televidentesnan wak. i invitá nan pa nan tei dia ocho di desèmber, esunnan ku ta parti di Rotterdam den bisendario. Den eerste pa veunan sí tambe, no na Rotterdam so, sino den buurt tambe di Haarlem pa bishitá Kimina Si bo santa e bananan si bo sa no por yega Rotterdam bishita afural den e bir di bananan so nos ta bes ta hasi nos bes pa verspreid e e e culturele waarde anto dus si bo sa no por yega e bananan yega e bananan na Teater de Schuur y si bo sa nan ke support Caribbean Day bini dia ocho di december Teater Zuidplein bin experiencia e dia e obra Nan Cultural e workshopsnan cu nos tin prepara. E Kids Corner bin beleve esey. Support e ondernemersnan cu lo tey. Tin cuminda, tin conversacion cu artistanan. Bo tin fondsennan cu lo tey pa bo tuma informatie. This uh pasa bini durante dia ta gratis this e informacion ta gratis mi ta mira bo. Eso. Fernand, bo ta riba mute. Kiko, kiko bo kier a bisa nos hendenan? No, primeramente danki Rita cu nos por tene pica pica. Mil amor. Seguro, un placer atrobe. Anto mi quiero invita tur hende bin wak loke nos ta haciendo. Nos ta bezig, mi kier sa tok basta bon he muis, ami cu Ramses nos ta basta tempo bezig. Anto mi ta haña grei tambe cu nos por haci samenwerking hunto pa e obra aki ku a bira un obra ku mi mes tin ku bisa mi ta hopi orguyoso di dje. Anto nos tur por ta orguyoso di dje, pa nos por ta orguyoso tambe di nos erensha, di nos tambú, anto di tur e fasetanan di nos tambú. Esei ta esei ta Kimina dia seis, anto tambe dia shete tin Tula Verse

E Caribbean Day ta bai ta tremendo. Nos a bai nan, nos a bin gesprek tambe cu e zaal cu Theater Zuidplein. Nan ta hopi emocioná, nan ta hopi excited, nos tambe ta hopi excited di ricibi bosnan. Ami mes lo ta bezig cu soundcheck, cu opbouwen, cu tur e senan, pero Heel ergens a mi mes tambe lo keda eksperenshia dia ei mas tantu. Bai monta bai mira mi durante di e dia mes helaas so lo mi ta bezig ta preparando pa kimina ku ta e prome show anto pero mi ta keda sigur pa mi wak para dal ku ta e show di Papiamento ta TV despues na Caribbean Day dia ocho Teatro Zuidplein. Yega tin un special fam discount Sablika. Familia, anto esei ta sablika, bo tin ke kou de sablika pa na de schuur di e seis ku shete, anto na Zuidplein, tur kos ta gratis, e dia ta gratis, bo ta paga pa e obranan so, ke men yega. Bini ku metro, bini ku metro, bo so e bananan si ta betal pa kere, ta kumbia, Bo ta paga bon den blauw, dus yo na bin cu open ba por voer. No, esey si, bo por prende que men esey tambe tin cu wordo bisa. Sigur, sigur. No, mi ta haya hopi great, hopi great, ya, pa tene nos cultura na bida y un boca bisa otro y pa e generacion proximo cu ta bini, bo sa, pa keda. Hiba e mensahe kon nos kultura ta hinká den otro, dikon ta asina, dikon ta sana i asina tene tene nos historia, nos kultura bibu na bida. Sí, bibu bibu, bibito i koleando manera nan ta bisa na spañó. Bo hoba manera. E Rita, por ehemplo, ami tin ku sigui, mi tin un afspraak, pero si bosan ke sigui papi sigur, por fabor.

Hasi brua, abo ta kere den brua? Bo ta kere den brua? Popo laga, pero mi dushi, mi stima bo, pere otro ta mio. Pero ta mi di esun ku mas sous. Ami ta Ey, esun, e duku duku sin sous ey, ami di esun ku sous. Mira aki.

Eso! Danki Ey, otro Tony. chirá. Yo, Ey, yo. bless mi numa. Sí. No, awel ahora kita nos dos a keda. Sí. Nice. Ja, em, bo quiero agregar algo más. Zoe Jojo nan, ma cabé palabrá cu Muis. Muis ta bay tei dia promé di december. na antilianse kers ma aha aha anto nos ta bole papi ashonan corda cumpra bos nan karchi anto esey ta tuma loga na brood fabrik for di un norte nue borchi anochi muis po po po cumpre na porta tambe si na porta ta salibo dies sinku euro

No ke manera, bo ta van harte wèlkom, pika pika manera mi a bisa bo, pika pika ta bai ta live na Antilliaanse Kerstmarkt, dus bo por pasa na e kòrner di pika pika wak unda mi pòchinan, anto bo sa kiko pika pika tambe a ta bezig kuné, mira aki yu.

Quiero ver. Anto tin diferente oló, bo tende? Sí? Oh, sí, sí. Hasta tin di nan cu um, perfume di Armani, Giorgio Armani. Sí. Así. Giorgio Armani. Giorgio Armani, mané mi yu, mi yu llama. So mi yu, un di mi tweelinnan llama Armani. Sí? Armano, sí, e tweelinnan di mi a llama Armano cu Armani. Master. Che a ta idéntiko bo e mi por bisa bo ora aki ta kiko nan ta spoke pasobra e koki ta bai mundial. Dus, ey, mi tabata Na- mal di kabes. Na, Pasobra na, mi na, tabata eyer. na, nan ta bisa e, e apel no ta kai mas. Ke, ke we sa? Pampun nan ta pari kalbas. Ah, a, a te koi, a te koi. Ame, ame, ame vertali vanuit eh, Hulandes. Sí. Pero mihor na nos idioma. Sí. No, pero que mente sei te cos. Ramses, tin algo mas cu bo kera comparti cu nos hendenan? Um, sí, no, gewoon keda pendiente checa e website www.passion streepje and streepje skills met een z. Website.com, Cheka e website wak kiko nos ta bezig kuné. Nos ta bezig hasiendo hopi kos foral loke ku nos ta pushta e community, e parti di ondernemerskap, eigenaarskap anto kon duna informashon balido ku e komuniti mester. Des ku nos, ku ami mes no sa tur kos, mi por link bo ku un hende si ku ku tin mas knowledge over di trade. Des laga nos creer un sharing komuniti anto krese nos mes. Des esei esei aña por geef mei anto check ami governor su su social media Filmshed Lijn, Rems Rafaela, Meisje Meisje. Nos a ta riba TikTok tambe? Tambe, tambe. Dus volg, volg loke nos ta hasi anto nos tin tambe e community seken nos ku tambe ta hasi hopi bon kos. Papiamento TV ta hasi diferente diferente kos tambe riba su mes. Nixon Joseph, dus a ya nos nos tin un par di hende, Riendy Holder. Des nos tin pari hendenan hopi hopi bon bezig. Dus a. Great, hopi great, hopi great. I ya, mi ta kere pa nos, nos hendenan, nos pueblo, laga mi bisa asina, mi ta tribi di yama boso nan danki pa e sabiduria i energia ku bosonan ta hinka den e obranan aki, den kosnan kultural, teatral, y e obranan pa tene nos cultura bibu bibu mi ta haya esey tremendo pecha off pa bosnan anto cu Cosmico lo keda guia bosnan duna bosan salu energia inspiracion y pa keda keda tene nos cultura bibu bibu manera mester ta. Danki, danki. E abo tambe danki pa e e um kiko ta bisa e invitashon ku bo a yama nos duna nos bo tempu duna nos e plataforma dus danki. No, sikiera asina ei Ami tambe, cu loke mi por, loke mi tin, mi por contribui na tene nos cultura bibu bibu manera mester ta. Master, masha danki. Na ordu. Anto, souiso, Muis, nos tin cu tene e bocht awo si mas cortico, he. No a si bocht grandi. Tene e corticas neki. Mi, mi, mi, mi ta, mi ta zeta e break pa tene e cortico. No, danki anto. Tur clase di exito dia seis, shete y ocho, anto lo mi tende sigur, sigur con a bay. Bo. Bo? Bo den. Oh. Ok, shownan. Shownan, un bia mas mi kier a bisa bosnan, kòrda bosnan ku ei, un dia mas serka pa Antilianse Kèrsmaar. Anto si bosan ke topa muis, muis ta bai t'ei. Muis bo kue awa. Muis ta bai t'ei presente tambe na Antilianse Kèrsmaar dia un di desèmber for di onor Te ku nuebe or dianochi bin gosa nos ambiente, nos kustumbernan, nos kumindanan, nos hendenan, gaitanan, nos kantantenan, tur kos di nos, nos, nos. Master. Dus, si, bin probechá, bin pasa great, pasobra Ey, Hulanda no sa con Shishi. dos pas cu nan ta. No way! Awel, bin probecha esey. Mi ta warda bosnan. Bosnan busca mi pasobra Pika Pika tambe ta bay tin su stand. Bosnan pasa, si quiere cuminda mi, dame un brasa, bosnan sigui. Mi ta warda bo, mi ta warda tur e brasa n'ey. Di bo tambe mais. Hee, master. Ok, Ado. Ah, wel, un brazo musunchi na bo yunan. Anto nos ta keep in touch. Bon, Dia p'e bon. di december. Ok? Shona, esaki tabata tur cos pa bo nochi. Anto mi ta desea boso un feliz anochi. Anto mañan anochi nos tin Glen Tram cu e programa eigen pot pa esnan cu ta gusta e parte di Tarot cu Glenn cu detayadamente e ta splica e nificacionnan stap for stap riba e Tarot cartanan, awel sintonisa mañan anochi mita di ocho e ora custumbrá di Pica Pica Talk Show. Te mañan cu Dios gueshonan. Tutu!